Janice Morgan dwi, dwi'n swyddog datblygu'r iaith Gymraeg yn y coleg a dwi wedi bod yn y swydd ers 2004 yn uh, gweithredu'r cynllun iaith Gymraeg a helpu gwahanol adrannau o fewn y coleg i, i uh, ddatblygu gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog. Dwi wedi enwebu Canolfan Mytec a a Tracey he- a hefyd Kevin ar gyfer y wobr hon achos ma' nw wedi wneud datblygiad sylweddol ynglŷn â yym datblygu'r gwasanaethe dwyieithog yy yng Nghanolfan Mytec. Yy fe nath Tracey yy gofrestru ar gwrs Cymra'g yy y llynedd yym dwi'n credu mae bwriad oedd jyst i gael blas o'r Gymraeg ac wedi mwynhau'r profiad shwt gwmynt, mae e wedi wneud 'leni, mae e wedi cwblhau lefel dau ac yy yn barod yn holi yy a fydd un yy lefel tri yy yn cael ei i redeg flwyddyn nesa. A a ma' yy Tracey wedi yym defnyddio ei Chymraeg yy yy bob dydd yn y dderbynfa yn yy Aberdaugleddau a Trwy wneud hynny, mae hi wedi cynyddu'r ethos dwyieithog yn y Ganolfan a mae hi wedi um, uh, annog uh, rhai eraill sydd gyda gwahanol sgiliau Cymraeg i ddefnyddio'u Cymraeg uh, yn fyw uh, yn y coleg. Ac wedyn mae Kevin hefyd wedi gyfrannu'n sylweddol iawn i uh, ethos dwyieithog uh, y Mytec. Uh, mae e uh, wedi uh, y cofrestru ar um, Cymraeg i Odolion, y dosbarth y cwrs uwch, a mae e bellach yn teimlo'n ddigon hyderus i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth ac mae e'n uh, cyflwyno yn ddwyieithog a mae'n gallu um, marcio gwaith yn ddwyieithog, so mae hwnna yn dangos y, y, y pellter mae, mae Kevin wedi, um, mae, mae e wedi uh, trefelu i wedi y gwir. Uh, so dwi'n meddwl bod y ddau gyda'i gilydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol uh, i uh, wasanaethau dwyieithog y coleg yn Maitec a pob, pob, uh, pob lwc iddyn nhw uh, uh, ynglyn â'r um, uh, wobr hon. Diolch.
Ok, Tracy dw i. Dw i'n gweithio yn y Canolfan Mytec, Coleg Sir Benfro, yn y dderbynfa. Yr ydym yn cael ei henwebu ar gyfer Cymraeg yn y gweithle.

Um, I've also taken part in the Sgiliaeth video when they were conducting some research for investigating why people are learning Welsh.
Shemai, uh, Kevin dwi, dwi'n gweithio fel tutor yma yn y canolfan MyTech um, yn Aberdaugleddau. Um, dwi'n uh, dysgu Cymraeg ar hyn o bryd yn y, yn y coleg, gyda y Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg, sef Janice Morgan, ond nawr dwi'n gallu helpu myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg i astudio trwy'r cyfrwng Cymraeg, ond ambell waith maen nhw'n helpu fi dysgu Cymraeg eto. Yma yn y Mae Teg, dyn ni'n dysgu sgiliau, Saer Cwchod, sef boat building, ac yym peirianneg morol ac pethau fel 'na. Ac mae'r yy canolfan yym wedi cael ei sefydlu, ww, bron pymtheg mlynedd nôl, ond jyst dros y y llynedd falle, 'dyn ni'n 'dyn ni yy trio defnyddio mwy o, mwy o Cymraeg. Achos dwi'n dwi wedi cyrraedd at um, safon le dwi'n gallu dysgu tipyn bach trwy'r gyfrwng Cymraeg. Ac yn nawr, mae myfyrwyr da fi um, wedi ysgrifennu ei waith, um, ei waith e, um, jyst un myfyrwyr, wedi um, Cymraeg ei waith yn Cymraeg, yn holl lawn yn Cymraeg. Ie, yeah, mae'n diddorol iawn i fi, achos mae rhaid i fi marcio yn Cymraeg, ac um, gyda, gyda ein gilydd, dyn ni'n defnyddio geiriadur on um, ac yn y blaen termiadur, y termiadur,

siawns i fi ymarfer Cymraeg ac mae'n siawns i'r boi sy'n dod o'r gogledd y sir i ymestyn ei geirfa technegol gyda'r termau adur ac yn y blaen. Felly, dwi'n credu mae'r wobr yn arbennig i ni. Ac os dyn ni'n hybu ar y iaith yma, pob un yn y canolfan, ac dwi'n wastad trio dweud helo, shwmae yn Cymraeg i bawb, ac yn arbennig nawr gyda Tracey, sy'n gweithio ar y desg derbynfa. Mae Tracy wedi ymestyn ei iaith, ei iaith hi yn, o, yn arbennig. Mae, mae hi'n trio pob, pob dydd siarad gyda pobl ar y ffôn, um, a gyda fi, gyda tutoriaid eraill sy'n siarad Cymraeg. Felly mae'n mae bach o um, success i, i ni. Yeah. Dwi'n dwi Dwi'n dwi'n dwi'n credu dyn ni'n heiddi uh, cydnabydd. Um, beth yw um, recognition? Yeah. Yeah, cydnabydd um, o unrhyw le yn y, yn y coleg sy'n tri, uh, sy trio um, ar, um, um, greu ein gilydd um, ymestyn y iaith Gymraeg.